Oi, na kaĩ nĩ mwakũrũ werirwo ndũhũraga hũthiĩ nake wainaga nĩ aroragĩra ĩ na wakũrũgaga ĩ eragwo nĩ atobokaga rĩu gĩkũyũ-inĩ niĩ ndĩ haha nĩ ngũrĩte ndaigua mahĩndĩ kokokokokoko no maoma nĩ kuga atĩrĩrĩ ithe witũ no ndĩmũcokerie ngando Tondũ nĩ atũthomithĩtie agatwĩra atĩ mũũgĩ nĩ mũtaarĩ, na ningĩ agatwĩra atĩ thĩ ndĩoyagwo na ikenywa, thĩ yoyagwo na ũũgĩ. Rĩu niĩ na niĩ ngĩkĩrĩ haha na njũkĩte nĩgetha tũkorwo tũgĩtaara, tondũ gĩkũyũ-inĩ tugaga atĩ mũciĩ wĩ wĩ inooro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩ ndakũgeithia mũthikĩrĩria wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo. thĩinĩ wa bũrũri witũ twendete bũrũri wa kĩrĩnyaga na ngagĩcokeria mũrungu mwene nyaga ngando nĩ gũtũhe kanya gaka ga gũkorwo tũkĩnyitanĩra ithe witũ gĩkũyũ nĩ atwĩririe atĩrĩrĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ kĩara kĩmwe gĩtiũragaga nda na nyingĩ agĩtwĩra atĩ gĩtwe kĩmwe gĩtiatũraga ng'ũndũ na nowe wandire na mbere agĩthiĩ agĩtwĩra atĩrĩrĩ Atĩ andũ aitũ, nyitanagĩrai, tondũ mũtĩ ũmwe ndwĩtagwo gĩthaka, na ningĩ mũndũ ũmwe ndeheragĩrwo njĩra, na mũrĩ ahiki nake akuaga ahiki. Ngĩũkĩte haha nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra, tũkorwo tũkĩruna ici cia bũrũri witũ, tondũ gĩkũyũ-inĩ tugaga atĩrĩrĩ, kwa mwaria gũkĩũra, kwa mũkiri kuorire tene, na ningĩ tũkauga atĩrĩrĩ, nĩ ndũire mũmĩoni. ta mũmĩanĩrĩri ngai kũnyita ũgeni mũnene mũno thĩinĩ wa tabarĩra ĩgwĩtwo ũngĩigua gĩkaya menya nĩ nũme haha tũkoragwo tũkĩrora mathĩna marĩa twĩ namo thĩinĩ wa bũrũri witũ tũkarora kĩrĩro kĩrauma mwena ũrĩkũ tũkarora mũkayo ũrauma mwena ũrĩkũ na tondũ kũrigĩrĩria nĩ kwega gwĩkũhania na marigiti nĩ tene mboga itanahoha na ithuĩ no nginya tũngĩrigĩrĩria mathĩna marĩa twĩ namo thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ tũkoretwo na mbeũ njĩthĩ arĩa marahurũka marĩ anini mũno na tũkagĩa kwĩyũria marahurũka nĩkĩ no tondũ itũmi nĩ nyingĩ ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora gĩtũmi kĩmwe gĩkũyũ-inĩ mũgĩkũyũ nĩ atigĩrĩte kĩndũ gĩatagwo kĩrumi thahu na mũgiro mbeũ njĩthĩ kana ciana citũ nĩ cithiĩte cikaga ũmenyo tondũ gĩthomo kĩrĩa tũkĩrĩ nakĩo nĩ gĩthomo gĩtarĩ na hũra wa mũtũrĩre gĩtirĩ na mataro ma hũra wa mũtũrĩre ithuĩ na ithuĩ tũgĩũkĩte haha nĩgetha tũkorwo tũgĩtara rũrĩrĩ rwitũ na tũkaenda tũkiuga mbeũ njĩthĩ nĩ marakua marĩ anini tũkeyũria atĩrĩrĩ tondũ mũciari aciaraga mwana akamũthika

Ngai tũtararirikana ũrĩa ithe witũ atwĩrire atĩ kũrigĩrĩria ĩ nĩ kwega gwĩ kũhonia nyitanĩra na cũcũ wa rũru kũrĩa youtube kũrĩa tiktok tũkorwo tũkĩruna ici cia gĩkũyũ ũmũthĩ twĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkiuga atĩrĩrĩ aciari nĩ marani ũguo makarakara mũno makaria mĩario mĩritũ mũno igũrũ rĩ ciana ciao

Nauma mbaara-inĩ, nĩagĩkoragwo na ngotho, ngotho yohagĩrĩrwo haha ũguo gĩcoka-inĩ, na tondũ nĩmakĩrehagĩrwo ciana manyite-ĩ, ndangĩkĩhota kũnyita mwana anyitĩtie ngotho, ũguo nĩeragwo tũtũ ĩ mwana ndũnyitagia ngotho, ũguo agakĩregaregeria ngotho yake nĩgetha ahote kũnyita mwana na gĩcoka. ũguo nĩ gũkwĩra atĩa we nawe mũciari wĩ hau mũciari wĩ mwana ndanyitagia marakara ĩkĩra gĩthimi thĩinĩ wa marakara maku ũkamenya ngũrakara nginya ha ngwaria nginya ha nĩgetha mĩario ĩyo nayo aciari mararia makiugaga atĩ kaba ingĩ aciarire gĩkũyũ nduge gĩocũrũngarinda kana kabaingi aciarire enda kuria ndugage nayo ngima na ũgakora mũciari akĩra mwana we wĩ mwana kana wĩ ndangari ũguo nĩ ũru aciari nĩ megũbatara gũcenjia na tondũ gĩkũinĩ tugaga atĩ mũgĩ nĩ mũtare niĩ ngĩkĩrĩ haha na tũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twanora hakiri citũ na nĩ twanora meciria maitũ gagĩtwo cũcũ wa rũru ngai wa muoyo ũrokũrathima na nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarana nawe na mbere